Pennod 4 o lyfr Gari Tryfan yn erbyn Dominws Gama, Y Ffrwydriad. Wyt ti'n deall fod rhai wedi colli golwg wrth iddyn nhw wneud 'na? Gorwedd ar draeth Abertawe'r oedden nhw'n aros i Gari Tryfan ddod yn ôl o'r ysbyty, wedi bod yn holi am gyflwr Samuel Pearce ac wedi gadael Alec yn y cyflwr mwyaf anhapus sy'n bod, sef bod heb gar. Roedd Glan y Môr yn llawn o bobl o bob oedran yn mwynhau eu hunain ym mhob math o ffyrdd. Pawb ond Alec. Roedd hwnnw fel gafr ar daranau, yn methu'n lân a chadw'n llonydd na allai ei geg rhag cwyno grwgnach. Wedi ei weld yn claddu cinio oedd yn ddigon o bryd i ddau, roedd Elen yn meddwl yn siŵr mai cysgu a wnai am awr neu ddwy wedi'r ditectif ei roi o fewn cyrraedd i'r traeth. Ond aflonydd ac annifyr oedd y llanc, a dim ond wedi hir berswâd y medrodd hi ei gael i orwedd ar y tywod. Hyd yn oed wedyn, mynnai Glebran yn ddi-ddiwedd i brotestio yn erbyn y gwastraff a'r amser a olygai'r aros yma. Trwy beidio â'i ateb a chymryd arni ei bod hi'n cysgu, llwyddodd i'w ddistew i toc. Ond pan edrychodd hi, nid yn oed yn siŵr ei fod wedi syrthio i gysgu mewn gwirionedd, gwelodd nad cwsg a'i distawodd, Ceisio edrych rhwng ei fysedd i lygad yr haul tan baid yr oedd. Rhoddodd hithau bwniad iddo a'i rybuddio rhag y perygl i'w lyged. Cododd yntau res eistedd a syllu arni. Rwyt ti yn llygad dy le, 'ren hogan, meddai. Mae o, mae o wedi hanner fy nallu i'n barod. Dwyt ti ddim ond hanner mor ddiolwg rwan ac oeddet ti gynna'. Welest ti e rywdro? gofynnodd Elen, gan anwybyddu'r ergyd. Be', y darlun llygad yr haul? Naddo. Welais di o? Naddo. I ddweud y gwir, dydw i ddim yn credu taw fe sy'n bwysig ar y foment. Yn saff yn y sêr. Am hynny, mae eisiau i ni ben-droni, ti'n gwybod. Mae tro yn ei goten rywle. Dyna i ti'n union be ddedodd o, yn saff yn y sêr. A mi dynnodd y cyrten cyn i ni gael holi dim mwy. Ond nid seren fechan yn y nos oedd o'n feddwl, dwi'n siŵr. Enw ar ryw le ydi'r sêr 'ma, dwi'n meddwl. Cael hyd i fano fydd y job ond ga i ddeud un peth wrthot ti Elen Parry. Safiad anadl, fe ddweda i drostot ti, nid trwy orwedd ar y tywod fan hyn y down ni o hyd iddo fe, ife? Ia, gwyddaf Aled, mor uchel nes bod y bobl o'i cwmpas yn troi edrych. Gwelodd yntau hynny, a gostyngodd ei lais. Mi fetia i'n ngrys, nad gorwedd ar lan môr mae'r gam a boio. Does dim sy'n fwy siŵr, cytunodd Elen. Y cwestiwn yw, A gafodd e wybod gan Pearse ym mhlên gwmws y mae'r sêr? Dyna beth mae Mister Trevan yn ceisio ei wybod a dyna pam mae fe wedi mynd i'r sbyty, on'd yfe? Iawn, mêt, popeth yn dda, ond faint haws fyddwn ni'n dau o eistedd yn y fan hyn yn gwylio'r bobl 'ma'n ffrio'u hunan yn yr haul? I fyny tua Pontarfynach yn chwilio am yr hogan Pearse 'na, dyna lle dylen ni fod. Gyda dweud, rhoddodd sbonc ar ei drad. Yr eiliad nesaf, taflodd hithau breichiau am ei goesau nes ei fod yn ôl ar ei gefn a'i draed yn yr awyr. Neidiodd hithau ar ei thraed a rhedodd gan weiddi, Y dwetha i gyrraedd y fan hufen iâ i dalu am bob o gornet! Alec a dalodd, aeth y ddau i eistedd ar y wal fach isel ger llaw i fwynhau yr hufen iâ, ond gyda'u bod wedi rhoi pwys i lawr, gweddiodd Alec yn sydyn, Y dwetha i lynci hwn sy'n talu am y nesa! Cyn bod y gair olaf o'i geg, gwthiodd y cornet cyfan i'w ben. Heb ddweud dim, ond ysgwyd ei phen yn drist, a'i thitha yn ôl at y, at y fan i mofyn un arall iddo. Er ei syndod, pan ddaeth hi yn ei hôl, yr oedd Alec wedi diflannu, a fu oedd yn eistedd yn ei le ar y wal, ond gar i Tryfan. Mister Tryfan! meddai'n groesawus, er bod ei llygad yn troi i bobman i chwilio am y llall. Oes rhaid i chi holi? gofynnodd y Ditectif. gan nodio'i ben at y ffordd. Yno, wrth olwyn y Maserati eisteddai Alec, yn wên o glust i glust. O, yr mawredd! Dyna'r unig fan y mae pen ôl y bachan am fod o'n eistedd llonydd. Ydych chi moyn cornet, Mister Trevan? Rhowch chi, Alec. Mae ar dân nawr y moyn mynd yn ôl i chwilota am y bwthyn. Fyddai i damed gwell o ddweud wrtho fe fod y polis wedi chwilio'r lle hwnnw'n llwyr erbyn hyn. Moyn dyn, meddai Elen. Mynd, mynd, mynd. Dyna'r cyfan, mae e'n, mae e'n mofyn. Fel pe i gadarnhau geiriau, dyna Alec yn dechrau chwifio'i law arnyn nhw i brysio. Dowch yn eich blaenau! gwaeddodd, pan ddaethon nhw o fewn cyrraedd i'r car. Codwch stêm cyn i'ch sodlau chi wreiddio yn y tywod 'na. Dod hwnnw'n dy fola i weld wnaiff e ostwng mymryn ar dy stêm di, meddai Elen, a gwthio'r cornet hufen iâ tuag at ei geg. Gwel fe yn yr Italiano bach acw, wnaeth i mi gofio am yr ail stafell yn y bwthyn, meddai'r llanc, gan roi ei bump ar am y cornet. Pam wyt ti'n credu taw gwneud ice cream oedd eno? gonodd Elen. Nag er dwitchen, y lluniau cowsy ar ochr y fan! Mi gofiais i'n sydyn, pan oeddwn i'n plygu uwch pen Samuel Pierce yn y stafell ffrynt, mi welais i bictiwrs mewn fframiau ar lawr y stafell arall. Ond cyn i ni gael siawns i fynd yno, mi ddoth y plismyn a deud nad oeddynt, oeddet ti ddim yn y car. OK, OK, cytunodd Tryfan i arbed dadl arall, fe awn ni lan am awr neu ddwy. Falle bydd Samuel Pearce wedi dod ato'i hunan erbyn y dewn ni nôl. Maen nhw'n meddwl tennydd o trwyddi, ta? holodd Alec, rhwng llyfiadau o'r hufen iâ. Ydyn, Maen nhw'n eitha' gobeithiol. Mae Inspector Morris wedi rhoi plismon o bob tu i ddrws y ward fach i gadw golwg arno fe. Bant â ni, good boy! Gyda'r gweddill o'r corned fel sigar rhwng ei ddannedd, cychwynnodd Alec y car, a chyn pen llai na munud roedden nhw'n gwau trwy drafnidiaeth prysur Abertawe a'r hynt a oedd yn siŵr o fod yn ddu fudd yn marn Gary Tryfan. Gan obeithio cael rhyw dâl am eu trafferth, Wedi iddyn nhw gyrraedd y pentre, rhoddodd wrth-Alec am gymryd y ffordd oedd yn arwain heibio i'r tŷ gwyn yr ochr arall i'r cwm lle ar honnodd Mister Prior ei fod yn byw. Roedd y tŷ ar fin y ffordd, gyda lawnt fechan o'i flaen. Arafodd Alec, a gofyn i'r ditectef a oedd am iddo aros. Rhy hwyr, goboi, oedd ateb oedd hwnnw. Mae wedi mynd. Drycha ar y clo sy ar y glwyd. Roedd hi wedi chlymu a chadwyn gref a chlo arni. Tawn i'n smecs. Mi wyddwn i fod 'na dro yng nghynffon y Cadno, ond o'r munud cynta a gweles i o, a mi ddalia i am bennog nad oes 'na mo'r fath le â Phlas Gwener yn Sir Aberteifi, na'r un sir arall chwaith. Be' am i ni fynd i fyny at y tŷ i wneud yn siŵr? Na. Fe awn ni ymlân at y bwthyn, cyn iddi fynd yn rhy dywyll i ni allu chwilio'r lle hwnnw eto, meddai Tryfan. Peidiwch â sôn am dywyllwch, Mister Tryfan, Mae'r lle hwnnw'n hala ofn arna i hyd yn o'd gefn gefen dydd, heb sôn am y nos, meddai Elen. Yn dynn ym mraich Alec y cerddodd hi at y bwthyn, wedi iddyn nhw adael y car yn y ffordd gul. Cyn iddyn nhw ddod ato, fe sylwodd Tryfan fod y drws yn gul agored. Arafodd ei gam a rhodded ei law ym mhoced ei got. Sefwch yn y man hyn, meddai wrth yr eneth a nodio'i ben ar Alec i ddod ymlaen gydag ef. Gan gadw llathen y ddwy oedd wrth ei gilydd, aeth y ddau ymlaen, Alec a'i ddwylo yn ei bocedi, a'i ffrind yn cario'r pistol. Yn sydyn, pan oedden nhw o fewn ychydig gamau oddi wrtho, rhedodd Alec at y drws a rhoi ysgwydd iddo wrth neidio i mewn i'r bwthyn. Roedd Tryfan wrth ei sodlau, yn barod i danio ar unrhyw un a allai ymosod arnyn nhw. Ond tawelwch hollol oedd yn y tŷ. Does dim, does ma ddim enaid iâr ar y gyfel y lle, meddai Alec a thing cosion yn ei lais. Edrychodd y ddau ar ei gilydd mewn distawrwydd. Mae'n ryfedd dy fi fod awdurdode'r heddlu wedi gadl y drws ar agor wrth fynd oddi yma, meddai Gary. Mae rhywun wedi bod yma ar ôl iddyn nhw fynd. Daeth Elen i mewn yn nerfus ac ansicr. Popeth yn iawn? gofynnodd. Nodiad pen oedd yr unig ateb a gafodd gan y ddau ddyn. Safodd hithau ar ganol yr yr ystafell i edrych o gwmpas fel hw- hwythau. Mae 'na gloc yn tipian yn rywle, meddai. Dacw fo ar y silff wrth ben y tân, meddai Alec. Ond mae y drybola o'i le. Dewch i ni gael golwg ar y pictiwre, awgrymodd Gary, Gary, a mynd trwodd i'r ystafell gefn gyda'r ddau arall yn ei ddilyn. Fel y dywedasai Alec, roedd yr ystafell yn llawn o fframiau a rheini'n rhai mawr hardd, ond yn wag, heb lun o unrhyw fath yn yr un ohonyn nhw. Dyma'r hyn welest ti pan oedden ni ym Mor tro blaen, gofynnodd y Ditectif. Wyt ti'n iawn, boio? Mae rhywun wedi bod 'ma, ac wedi mynd â'r lluniau oedd yn y rain i ffwrdd efo fo. Y polis falle? argymhellodd yr eneth. Neu'r gama? ychwanegodd Alec, yn mynd yn ôl i'r ystafell ffrynt, gan grafu'i ben a dyfalu a cheisio cofio'n union y darlun a welodd trwy gil ei lyged pan oeddwn nhw yma yn y bore. Digwyddodd droi ei olwg tua'r lle tân. Edrychodd ar y cloc am rai eiliadau cyn iddo sylwi nad oedd ei fysedd ddim wedi symud o'r lle roedden nhw y tro o'r blaen. Yna, fe sylwodd. Allan! gwaeddodd. Allan am ein bywyde! Nid y cloc sy'n tipian! Cyriodd yn llaw Elen a'i llusgo allan. Roedd y tri wrth y drws pan ffrwydrodd y bom. Daeth fflam eirias o dân ac yna ergyd o wynt i'w gwasgu gyda'i gilydd trwy'r drws cul nes bod eu hesgyrn yn crensian ac yna i taflu i'r cae. Tryfan oedd y cyntaf iddo roi hyd i'w lais. Elen! Alec! Ble rych chi? gwaeddodd, wrth godi ar ei drad, a chodi ei fraich i gysgodi wyneb rhag y tonnau o wres a ddeuai o'r bwthyn. Dym, dyma fi, galwodd Elen, wrth drod y goeden 'ma. Ond ble mae'r crwt? Yy, lle mae Alec? Wrth dy ben di, siwgwr, newydd droi'n Jac do, wel di! Daeth llais o'r canghennau mor ddi-gyffro a phen a bai dim wedi digwydd. Dera i lawr o fan'na, crwt twp. Be, be 'set ti'n cwmpo? meddai Hithe, yn gas yn ei balchder o weld ei fod yn saff. Clywch! Gore po gyntaf, a diflannwn ni o'r lle hyn, gawa Tryfan. Fe fydda'r holl ardal yma gyda hyn. Neidiodd Alec o'r goeden. Wyt ti'n iawn, good boy. Digon da i yrru o'ma i Gaerdydd, holodd Tryfan, gyda bod traed y llall ar y ddaear. Caerdydd? gofynnodd y ddau gyda'i gilydd. Mae gen i ryw deimlad od. Fod yno neges oddi wrth Dominws gan mae ni'n haros ni yn y swyddfa, meddai, i geli'r gwir reswm dros y newid yn ei gynlluniau. Fe wyddai nad bygythiad gwag oedd y rhybudd a anfonodd y gam a iddo, ond wedi'r ymgais yma, dechreuodd ofni am ddiogelwch Elen, er gwaethaf ei gofal am ohoni. Er nad oedd yn credu'r esgus a gynigai ei ffrind, yr oedd gan Alec ormod o ffydd ynddo i'w gwestiynu. Caerdydd amdani ta! meddai, a rhoi fraich dros ysgwydd Elen i'w thywys i'r car.